Мөгаллим нәгъдәкиләр барышларын арасында да белән укый торган кешеләр нигездә һәм бүгенге әдәбият белән кызыксына торганнар, классик әдәбиятны әйбәт белгән кешеләрне белән бөтенесен дә беләм дип әйтә алмыйм. Ләкин беләм күбесе укыйдыр дип. Һәм шуңа күрә әдәбият турында сүз алып барган вакытта менә Сезнең каршыгызга чыгып басып, менә ул шулай була, ул, менә бусы дөрес, монысы дөрес түгел, дип аңлайтып, ниндидер чик куярга мөмкиндер дип исәпләмим, шуңа күрә бу сөйләшүне әңгәмә рәвешендә эшләүне дөресрәк дип исәплим. Мин сездән фикерләр ишетергә теләр идем һәм үземнең әдәбият турында азмы-күпме, укучы буларак та, филолог буларак та, текстлар белән эшләүче кеше буларак та азмы-күпме

Һәм мин теге шундый башыннан гына алып, безнең яңа гына Яңа дулкын дигән яшьләр иҗатын Камаз сәхнәсендә тәкъдим итү булган иде һәм анда унҗиде яшь иҗатчы чыгыш ясады һәм мин шул вакыт әнә алар арасында озатып, сезгә яхшы таныш һәм менә шул вакытта без текстларны сайлаган вакытта килеп терәлдек, шундый, ә нинди критерийлар куеп, Сайларга кирәк әдәби текстны, ди. Кайсысы аның укучыга барып җитә, кайсысы аның укучы тарафыннан кабул ителми. Һәм, нигездә, без сайлаганда үзебезнең филолог буларак тоемлавыбыз аша менә без Йолдыз апа Гыйсметдинованы белән сайладык һәм, нигездә, үзебезнең тоемлавыбызга нигезләнеп бардык. Ләкин сәхнәдән яңгыраган вакытта ул текстларны укучы бөтенләй кайберләрен башкача кабул итте, кайберләре, аларның безгә йомшаграк тоелганнары да укучыга барып иреште. Шуңа күрә Монда ниндидер тулы бер критерийны әйтеп булмыйдыр, монсы әйбәт, монсы начардыр диеп. Ләкин менә без халтура дигән төшенчәгә килеп тукталганбыз икән инде, әгәр дә теманы тәкъдим иткән вакытта. Минем барыбер дә аерып куясым килә, җитди әдәбият нәрсә ул һәм масса кабул итә торган, кулланучы өчен тәкъдим ителә торган әдәбият нәрсә ул? Менә минем иң беренче эш итеп сездән ул фикерне ишетәсем килер иде, сезнең өчен җитди әдәбият ул нәрсә, кемнәр ул, нинди авторлар?

Җитди әдәбият, мәсәлән, безнең монда иде. Һәм менә сез ничек тә тыңлыйсыз, сез масса шул әдәбият дип әйтәбезме, кулланучы өчен кызыклы. Масса күләм әдәбият дип исем. Ярар, масса өчен дип язып торам. Әйдәгез критерийларны билгелик алайса. Сез сезнең бүленешне. Җитди әдәбияткә кергән авторлар, мәсәлән, шул ук Аяз Гыйләҗев, Корбан Миңнуллиннар, әйеме, Әмирхан Еникиләр, Такташлар, Габдулла Тукайлар, аларга нәрсә хас? Нәрсәсе белән җитди алар? Халык ярата?
Төпләре, фикере белән төпләре ярата.
Барысын да язып барам, фикерләрне. Халык ярата. Фикернең төплелеге, диде Азия.

Белмим, миңа калса, бу бүленеш баштан ук дөрес түгел.
Тагын нәрсәдер аерып чыгарырга кирәк. Берәй бер, менә җитди әдәбият без башладык инде, әйме, дәреслекләргә кергән әдәбият диеп, һәм без шуңа нигезләнеп, аның критерийларын ачыклыйбыз. Ләкин дәреслеккә кергән әдәбият, ул бит әдәбият. Әдәби процессны бирү рәвешендә эшләнә. Ягъни әдәбият тарихын бирү, ничек безнең әдәбиятыбыз үскән һәм, мәсәлән, анда безгә берничек тә урта гасырларда язылган шигырьләр анда яңалык китерә алмый бит инде. Беркем дә бер китерәдер. Һәм Ну ал Безнең дәреслекләребез төзелә шул рәвешле, без теге моңарчы үткән юлны белсен өчен генә. Һәм ул җитди әдәбият дигән сүз түгел әле, ул бәлки үз заманы өчен җитди булгандыр, ләкин бүгенге көн өчен ул җитди була алмый. Ә без хәзер менә әдә әдәби процессны әле карарбыз. Менә мәсәлән, шул җит җитди әдәбиятны да, массачыл әдәбият та, масса өчен булган әдәбиятны да, тарихи җирлектә ул ничек булганлыгын, Ә бүгенге менә һәркем, бүгенге көнне монда килгән автор, укыган авторлары бар һәм шул авторларга нигезләнеп сүз йөртә дип аңлыйм. Кемдер Тукайны укыган, Муракамины укымаган, кемдер, мәсәлән, Муракамины укыган, Габделҗаббар Кандалыйны укымаган һәм без әлегә шул бүленеш буенча бүләбез.
Ну, бу җитди әдәбият безне системалап карады, получается, что нет. Без, ну, безнең фикерен дәвам итеп. Мәсәлән, без бит узып та То есть мәктәп программасыннан без таянып хәзер сөйлибез. Әгәр дә мәктәп программасына таянып сөйләсәк, без гомумән сөйләшергә тиеш булабыз. Мәсәлән, тугызынчы сыйныфка кадәр, тугызынчы сыйныфны тәмамлап чыгып киткән укучылар нигездә урта гасырлар һәм унтугызынчы гасыр әдәбиятын генә укып чыгып китәләр. Һәм алар гомумән бүгенге классикларны Шул ук аязгы ләҗетләрне алар тиешле дәрәҗәдә үтмиләр. Монда инде икенче проблема килеп баса, безнең дәреслекләр проблемасы, әйеме? Кемдер аны дәвам итеп укый, кемдер инде югары уку йортларына укырга керергә җыенмаган кешеләр аны укымаячаклар да. Һәм без шуңа күрә менә монда җитди һәм маска өчен дигән әйберне, нигездә, һәркемнең нинди әдәби багажы бар, шуннан чыгып кына Бүлеп карыйбыз хәзерге вариантта. Бичара Мураками берүзе генә монда торып калды, аерым әдәбияттә. Минем синең фикереңне ишетәсем килә иде, менә аерым әдәбият дигән вакытта син нәрсәне күздә тотасың? Менә ул беркая да карамый дигән.
Бәлки икесенә дә хас булган нәрсә, масса өчен дә, әдәбият өчен дә. Менә Ведение өчен. Минем дә шул фикерне җиткерәсем килә. Һәм менә мин нигездә бүгенге заман әдәбиятенә йөз тотармын, чөнки менә масса өчен дигән вакытта шуны әйтәсем килә, нәрсә соң ул менә мәсәлән массачылык, масса өчен язу, нәрсә соң ул мәсәлән шул ук без бүген алган тема халтура дигән әйбер. Минем үземнең инануым буенча шундый бер үзенчәлек бар, массачыл әдәбиятны үзенең бүленеп чыга торган тармаклары бар һәм аларны караган вакытта без, мөгаен инде, әйтергә тиеш булабыздыр, мәсәлән, шул беллетристика, ул шушының эченә кереп китә, әйеме? Мәсәлән, заманында Маргарет Митчеллның Унесенные ветром әсәрен сез барыгыз да бик яхшы беләсез. Заманында ул әсәрне гомумән җитди әдәбият кәлисәтләргә ярамый һәм ул гади халык өчен генә һәм теге җитди фәлсәфәләр чыгара торган әсәр түгел дип исәпләнгән. Ләкин бүгенге көндә ул вакыт сынавын үтеп, инде менә бу массаның беллетристика дигән, ничек дип әйтик инде, шушы өлкәсендә аерылып чыгып, барыбер дә үз урынын яулаган әдәбиятчыл. Мәсәлән, Унесенные ветрымнан кала тагын Дженнәя Элвара, әйеме, безнең бик теге әйтергә, сөйләргә ярата торган әсәрләр исемлегендә. Дженнәя шулай ук Масса өчен халык укый торган, нигездә хатын-кызлар укый торган әсәр дип кабул ителгән. Һәм без менә беллетристика дигән мактә, мөгаен, без аны шушында кертергә тиеш булабыздыр. Бар, монда тагын гасырлар буе, инде ике гасырны үз эченә алып әйтә алабыз без, бар менә монда шулай үзенә күрә бер жанр халык өчен, ул детективлар. Ужастиклар жанренмы? Аңа кадәр булган жанр мин табып үтәргә мөһим. Аны приключенческая литература диләр, маҗаралы әдәбият. Ягъни маҗаралы әдәбият булган очракта менә монда кемнәрне кертеп карый алыр идек без? Ул гомер-гомергә булган ул әдәбият. Хәтта безнең Хуҗа Насретдинны да без шундый формага карата алабыз, карый дип әйтә алабыз. Ә заманында менә монда хәтта без инде бүгенге классика дип исәпләгән Дон Кихот белән Санчо Панса маҗараларын да заманында шушы маҗаралы әдәбияткә кертеп караганнар. Тагын кемнәрне генә әйтә алыр идегез үзегез?

Андыйга китсә, менә минем өчен Андый сыйфатсыз нәрсә укыган да юк. Минем өчен һәрвакыт бер критерий бар, менә сез ничек сайлыйсыз китап кибетенә килгәч әдәби әсәрләрне? Настроениегә карап, нинди настроение. Ә киштәләрдә кайда нәрсә бар икәнен? Обложкасына карап. Обложкасы нинди, матурмы? Ә ниндидер аерым авторларга бармыйсызмы?
Сирәк кенә.
Менә китап кибетенә кергәч тен, кайсы әдәбиятның ничек икәнлеген, әзме-күпме тыемлар өчен мин үзем серияләп чыккан китапларны, анда бит язылып куелган була, женский роман, фэнтези, әйеме, шул ук, мәсәлән, ужастиклар һәм алар буенча йөргән вакытта бик кызык, менә бу теманы әгәр дә дәвам итәбез икән, бик кызык Ничек әйтим инде, билгеләнешкә табыла. Соң ул сентименталь роман да булып барырга мөмкин, ул тарихи роман да булып барырга мөмкин. Менә үз заманында бик популяр иде Жюльетта Бенсони романнары. Сезнең укыганыгыз юк микән? Катринан да, аның Наполеон Бонапарт белән мәхәббәте булган, Жанна д'Аркларны күтәреп, ул аларның мәхәббәт тарихларын уйната иде. Безнең әдәбиятта күпмедер күләмдә моны Сәгыйть абый Хәбибуллин башкарды. Мәсәлән, Сөембикә, Ханбикә белән Иван Грозный гармуннары, ягъни тарихи җирлектә, ни булса ул җитди әдәбият буларак бездә кабул ителә, әйеме? Ләкин шушы тарихи әсәр җирлегендә Мөсәгать Галинең менә шушылай итеп, менә монда чыгып кереп, менә моннан монда чыгып кереп, шулай итеп уйнатып алган әйберләре булгаладыр. Һәм менә шул киштәләрдә йөргән вакытта ничек иттереп сез менә монда барып чыгасыз?

үзенең дә аңа бер, ягъни өлеш керткәнен хис итсен. Ягъни аның да шул ук фикерләр турында уйлаганын, шул ук тойгылар хис иткәнен аңласын. Белмим, аңлатып, аңлаталдыммы? Ягъни без яңадан сүзнең сүз башыбыз шүрәле дигәндәй, шундый бер Әйләнеш ясап, яңадан шул бер ноктага килдек. Нәрсә генә булса да, без әдәбиятны ниндидер аерым критерийлар белән билгеләп, менә монысы җитди дип, менә монысы безнең өчен җитди түгел дигән әйберне анык кына иттереп әйтә алмыйлар. Һәм бүгенге көндә, бәлки, әдәбият белемендә дә менә шушы ике бүленешне нигездә хәл итә алмау, бәлки чынлап та безгә әлегә безнең өчен менә монысы мөһимрәк һәм безгә менә монда барып җитәр өчен барыбер дә үзебезне ниндидер ширпотреб аша тәрбияләү кирәк дигән фикергә барып килеп төртеләбез. Ләкин шул ук вакытта кечкенәдән без укыган әсәрләрне искә төшерик әле. Менә сез нәрсәләр укып үстегез кечкенәдән? Классик әдәбиятта нәрсәләр укып үстегез? Булыр ич.

Нәрсә әйтәсең, нәрсә әйтәсең килә? Менә без бүген менә шушы төшенчәләрне сөйләштек. Менә монда әле Тарган массасы әдәбиятына бүген сез укыйсыз микән? Бик кызыклы бер жанр аерылып чыкты. Ул инде менә шушы дөресен генә әйткән вакытта шушы Конан Дойлларны күпмедер күләмдә менә монда әле без кертә алабыз. Эдгар Поны укыганыгыз бар микән монда кызлар? Менә Эдгар. Nevermore. Nevermore. Эдгар Понның шулай ук ул яза торган була, гонорар өчен, шулай ук басмаларга бирер өчен яза торган була. Һәм аның, аның аша үсеп чыккан тагын бер контр-әдәбият дигән төшенчә барлыкка килде. Минем үземә кайбер авторлар ошый. Менә контркультура дигән киштәне күргәнегез бармы китап битләренә кергән вакытта? Һәм кемнәрне укыганыгыз бар? Минем үзем өчен лидер булып тора бүгенге көндә Чак Паланик дигән язучы. Һәм менә шулай ук бик шикле. Югыйсә, менә мондагы критерийлар да бар теге әлеге авторда. Ләкин шул ук вакытта масса өчен кылган әдәбиятның бер теге төп элементы дип әйтик инде, аңарда бик көчле. Менә контр әдәбиятта ул нигездә көчле, ул халыкны шаккатырып, сискәндереп, аның психологиясе белән манипуляция ясау. Ягъни ниндидер, менә без карыйбыз бит, триллерлар карыйбыз, әни менә карыйбыз шундый головоломка рәвешендә эшләнгән фильмнар, мәсәлән, күп фильмын караганыгыз бардыр, экзамен дигән фильмнар, әйме? Ягъни менә шушы кодировкаларны уйнатып, ниндидер массаның психологиясе белән Ышыту, манипуляция ясау һәм менә бу әдәбият тә үзендә күпмедер дәрәҗәдә фәлсәфәсе дә бар аның, эшләнеше, техникасы ягыннан да бар аның. Һәм менә мин үзем өчен бүгенге көндә бу проблеманы ни өчен әңгәмә рәвешендә күтәрәм, минем өчен бу чишелмәгән мәсьәлә булып кала. Чөнки мин ни генә дәрәҗәдә Кафканы укысам да, Сартрны укысам да, шул гайнә. Югары әдәбият дип әйтелсә, элитар әдәбият дип тәкъдим ителгән шул ук әлеге дә баягы Марксларны укысан да, мин беләм, 80-90 процент аудитория барыбер менә шушы якта икән Бәлки иде. дөрес тә түгелдер, менә шул мәктәп системасында аны җиди, бәлки менә мин, минем булса как бы воля,

Бер заманны Вадрюс дигән нәшрият эшләп китте, бик популяр иде ул нәшрият заманында. Һәм ул шул Война и мирның менә шушы трэш массаны кабул итә торган укучысына, ул заманнарда әле безнең әллә нинди массачыл әдәбият ул кадәр чыкмый иде, һәм ул тәкъдим итте Война и мирның Җиңеләйтелгән сериальный вариантын, ул ике томлык Пьер и Наташа дигән әсәр иде. Ягъни монда Война и мирның ахырыннан соң Наташа Ростова анда кияүгә чыга, балалар таба, ул анда инде тулы бер өйне, тулы бер алпавыт йортын тота торган ханымга әверелә. Ягъни менә шушы Пьер и Наташаны халык егылып укый иде. Ягъни ул аның Вайнаймерны кабул итмәгән, аның катламнарына төшмәгән дә булырга мөмкин, ләкин Пьере Наташ аның өчен аңлаешлы иде. Менә шуңа күрә монда шундый мәсьәлә. Тагын мин әз генә тукталып үтәсем килә, сезгә бәлки кызыклыдыр, чөнки сез фәнни әдәбият белән таныш, кызыксына торган кешеләр, бигрәк тә теге студентлар дип әйтим инде. Минем үзем өчен хәзерге көндә шулай ук ачык булып кала торган бер сорау бар. Менә псевдонаука дигән төшенчә бар бит инде бездә хәзерге көндә. Менә анда нәкъ менә шушындый ук хәл күзәтелә. Бу безнең вәзгыять белән бәйледер, мөгаен, чөнки безгә теге постмодернистик расщеплениедан соң инде без аңыбыз таркалды, безгә нинди продукт тәкъдим итәләр, без шуны кабул итәбез. Менә заманында бик популяр булып алды Инопланетяниннар турындагы, мәсәлән, без каян килеп чыкканбыз, безне Сириус планетасыннан төшергәннәрме, безне хәзер кемнәр, Эрик фон Деникин дигән авторлар, Эрнст Молдашевлар анда бик популяр булып алды, сезнең укыганыгыз бар микән, юк микән? Һәм бүгенге көндә ул медицина белән эзотерика чигендәге күпмедер дәрәҗәдә фәнни Фәннилеккә дә гаепла торган әдәбиятлар, Семенниковлар, Лазаревлар укыгангыз юк микән? Менә, менә кем өчен, кем өчендер ярдәм итә. Без бит инде беләбез, күп, күпчелек авыруларны безгә инде хәзер аңлатып бирделәр, бу психосомат бүгенге көндә дә бик теге масс, киң массаларга кызыклы булып кала. Һәм мин менә бу лекторий кысаларында сезнең, нигездә, шундыен түгел, ә үтемле, фәннирәк һәм югарырак дәрәҗәдәге Продуктны кабул итүегезгә күпмедер дәрәҗәдә шатмын. Сорау ачык булып кала, кем кайсы әдәбиятны сайлый дигән, ләкин мин әйтәсем килә, җитди әдәбият дигән вакытта мин нигездә күздә тоттам әдәбиятның эчтәлек һәм мәгънә ягыннан һәм фәлсәфә ягыннан гына тирәнлеген түгел, ә аның әле техник ягын да. Мәсәлән, без беребезгә Әгәр дә без космик аппаратлар эшли торган белгеч икәнбез, анда хирург икәнбез, без беркайчан да мин моны җиренә җиткереп эшләмим, халтура дәрәҗәсендә калдырам дигән төшенчә белән эш итә алмыйбыз. Әйеме? Без хәтта нәрсәдер ясаучы, җиһазлар ясаучы булсак та, урындыкның бер аягын озынрак, бер аягын кыскарак итсәк, аны беркем дә алмаячак, сатып та алмаячак, аны гомумән производстволар да чыгара алмаячаклар. Һәм. Ул сәгать бар. Һәм, бәлки, безгә бу сабактыр, күпмедер дәрәҗәдә. Әдәби әсәрдә дә менә ул тел ягын. Менә, мәсәлән, Зифа апаның мин кайсы әдәбиятка барачагын һәм безнең бүгенге потребительский мөнәсәбәтебез белән һәм үзебезгә тирәнрәк хакыйкатьләр эзләмәвебез белән, нигездә, мин безне әйтмим, менә монда утыручыларны гына мин әйтәм, бөтен теге. Массаны күздә тотып әйтәм, нигездә безгә җиңел әдәбият кызыклырак икән. Мин белмим Зифа апаның кайда караячагын, Нәбирә апаның кайда караячагын, алай еракка сүз тотып әйтә алмыйм. Ләкин мин беләм, мине аның техник ягы нәрсәдә канәгатьләндерми икәнлеген, тел ягы нәрсәдә канәгатьләндерми икәнлеген. Һәм мин үзем өчен Сартрда ниндидер яңалык ачам һәм ниндидер яңа дөнья картинасы тудыра ала микән? Донцованы укыган вакытта мин бары тик әзер дөнья картинасы белән генә эш итәм. Мин шуны урамга чыгам, автобусларда күрәм, халык арасына чыкканда күрәм һәм минем өчен җитди әдәбиятның критерие, нигездә, мөгаен, шулдыр да. Син үзең өчен яңа дөнья картинасы ача аласыңмы, юкмы һәм ул сине техник яктан, язылган әсәр техник яктан канәгатьләндерә, ниндидер,

Ни өчен син кичерәсең дигән сорауга мин әйе.
Аңлар миңа мине. Юк, Кулиновичны укыганда мин дә кичерәм. Мин хәтта шул ук Борыклаевны укыганда да ниндидер яңа әйберләр кичерәм. Ә мин моны мөгаллим янында исбатлар идем. Чак Паланикны укыганда да мин аны кичерәм. Минем бөтенләй дөнья картинам үзгәрә, ләкин шул ук вакытта Чаппаланикның тегендә дә, монда да нисбәтле икәнлеген минем бүген хәл итә алмавым мине борчый. Анасын, ну, без күнеккән теге, әдәбият кеше күңелен чистарта, матурлый, яктылыкка, нурга илтә, да? Әйе. Әйе. Әйе. Ә, ну, мәсәлән, менә бу Әйтик, шул ук яңа драмалар, шул ук Чат Паланикан да, алар киресенчә ниндидер күңелдә юшкын калдыра торган әсәрләр, ну, не знаю, теге җирәнгеч әйберләр. Менә алай тәэсир итү, ул, ул шуның беләнме ул контур, нәрсә белән? Ә менә мин әйтер идем, менә шул ук Эдгар Понны, мәсәлән, әйме, күңелдә бер пордан соң шулкадәр җирәнгеч тойгылар кала һәм, минем өчен, Убийство на улице Морг, мәсәлән, әйме, Ул әсәрләрдән соң мин үзем өчен, минем, меня как ценниществлармын. Ләкин мин аннан күпмедер дәрәҗәдә дөньяның менә болай да була ала икән дигән преображение алып чыгам дип әйтик инде, урысчалатып әйткәндә. Һәм Паланик та шулайдыр дип уйлыйм. Әгәр дә без җитди әдәбият дип алабыз икән, классик әдәбиятта без нәрсә, Ремаркны укыганнан соң чистарабыз гынамы? Ремаркның ул сулыш туктаткычын укыганнан соң минем бик күп әсәрләремнән соң күңелем кайта торган тойгы кала. Дөрес, ул кешене күпмедер дәрәҗәдә күтәрә. Ләкин шул триумфальный арканы гына алыйк, ул бит ахыр чиктә үзенең кешеме ул, хайванмы ул дигән сорауына җавап табып бетерми. Миңа калса, минем үзем өчен андый критерий юк. Бәлки ул булырга тиештер. Менә мин бүгенге көндә ни өчен татар әдәбиятында Марат Кәбировны яратам? Менә Марат Кәбиров миңа... Ул татар әдәбияты. Миңа калса, без аны шунда кара... Шун... Сары йортлар сере минем өчен шулай. Мин аны Мин аны җитди әдәбият диеп исәпләр идем, шул ук вакытта ул манипуляция белән дә шөгыльләнә, шуңа күрә менә без ахыр чиктә килә алабыз шуңагына, менә монда нәрсә генә дисәң дә, кемнәрдер төзегән классиканы исәпли алабыз. Шуңа күрә мин сүземне иң беренче башларым да шуннан, мин бүгенге әдәбиятны тарихи күзлектән карамаган. Нисбәттән, мин бүгенге әдәбиятны тегендә ме, монда ме икәнлеген бары тик интуитив һәм филологик текст һәм техника, эчтәлек ягыннан үземнең индивидуаль кабул итүем аша гына каядыр карап торам. Ләкин мин бүгенге көндә Нәбирә апаның киләчәктә буламы, булмыймы икәнлегенә бәя бирә алмыйм. Миңа калса, классика термины ул барыбер сәяси термин. Чөнки бер генә

Югары дәрәҗәдә булмаган әсәрләрне күпме тәкъдим иттеләр һәм без аларны укып, ашап үстек. Һәм аларның күбесе онытылды, төшеп калды. Минем өчен андый бүленешек, мин классиканы, менә әйткән дәреслекләргә кергән классика яклы гына түгел, һәм сез үзегез дә аны бик яхшы беләсез, нәрсәне әйткәнен бик дөрес дип исәплим. Шул ук классикадан бик күбесен без, бәлки, алып атырдык. Менә инде ул тарихка карасак, мин шулай ук син хаклы, Шул мәсьәләдә, мәсәлән, мәгърифәтчелек чоры әдәбиятында мин күпләрне шулай ук, бәлки, классикага кертми эстәр идем. Ул безнең әдәбиятта генә түгел, гомумән, рус әдәбиятында да шулай, дөнья әдәбиятында да шулай. Ләкин без бүгенге кабул ителеш турында түгел, ә нәрсә, без халтурадан, менә монда ничек йөз тотуыбыз турында сүз алып барган вакытта, нәрсәне сайлыйбыз, шуңа гына кайтып кала ахыр чиктә, дип уйлыйм. Аны бит без сайламыйбыз.
Без дигән әкрен. Ну менә без әйтәбез анда, халык сайлаган да ул классикага кергән. Халык сайламаган бит инде аны. Кем соң ул халык? Ләкин ләкин шул ук вакытта менә боларның укуы шулай ук күрсәткеч бит. Безнең. Ну ә менә бездән соң, анда 100 елдан соң, мәсәлән, Укыячаклармы Гарри Поттерны, укымыячаклармы? Ул бит халыктан тормый, ул халык бит белмәячәк, булганмы Гарри Поттер кайчандыр, булмаганмы, анда, белмим, татарча тәрҗемәсе калса гына интернетта. А актерлыктан да белмим. Ләкин без шул ук вакытта бер тагын момент бар, әйеме? Без менә моны берничек тә, менә монда утырган кешеләргә ничек тә инкарь итә алмыйбыз. Менә әгәр дә без хәзер урамга, дөньяга чыгабыз икән, әйеме? 90 процент укымый, аның белән дә без килешергә. Юк, укыячак, әгәр мәсәлән 100 елдан соң, ну, әйтик, шушы 100 ел аралыгында ниндидер профессорлар Гарри Поттерны программага кертә барсалар, әйе, филологлар конкретно анда, шул очракта ул барып җитәчәк. Ләкин халык сайлады дип кенә аны бит әле кертмәячәкләр, ул халык сайлаганнан бара торган процесс түгел ул әдәби. чылбыры Без ул турыда сүз алганбыз бит һәм мин әйтеп әйтеп торам, ул сорауга без беребез дә җавап таба алмыйбыз бүген. Әллә таба алабызмы? Әгәр дә без профессор булып, университетларда утырып ул исемлекләрне сөйсәк, бәлки без үзебезнең критериебызда төзеп, аны калдырырбыз халыкка. Ләкин бит хәзерге көндә дә менә мәсьәләләр табылып тора. Менә мин Әле яңарак кына укыдым. Вопросы литературдан Райна Мария Рильке дигән бик кызыклы шагыйрь бар. Аның яңа кулланылышка керми калган әсәрләре. Рильке классик санала инде, ләкин менә мин ул әйберләрнең күбрәге тәрҗемәсен яшәде. Укып карадым. Минем шигем бар. Бүгенге көндә, гомумән, менә халтура дигән вакытта шундый кызыклы уеннар бар әдәбият мәйданында. Бөтенләй кайсыдыр авторныкы булмаган әсәрләрне кайтаралар. Әйтерсеңме, тау балалары юк. Мин аны әйтер идем, ни өчен тау балалар картиналарын, чөнки картиналарны бик зур бәяләргә сатып була, әйме? Ләкин әдәбиятны да шулай ук сатып була. Бәлки, массачыл әдәбият дигән әйбер ул бит сату дигән әйбергә корылган нигездә һәм, бәлки, киләчәктә алай да булырга мөмкин.

Язма әзерлим Татарстан журналы өчен. Һәм минем чәчләрем үрә торды бер әйбергә. Бездә ун ел дәвамында, менә 90 нчы елларда бит инде безнең милли күтәрелеш булып алды бит. Ике меңенче елларда әкренләп-әкренләп без ул әйберне югалттык һәм инде югалтып бетереп барабыз булган. Сүзлекләрне бездә ун ел дәвамында аңлатмалы сүзлекләрне, кайсыберләре унбиш ел дәвамында этимологик сүзлекләрнең басылып чыкканнары юк. Һәм алар күпмедер дәрәҗәдә без Татпоисктан хәзер эзлибез, әниме, ниндидер кайдадыр редакцияләрдә сакланып калган сүзлекләр белән эш итәргә мәҗбүрбез. Һәм шундый ук әйбер дәреслекләр мәсьәләсендә дә. Менә бүгенге көндә моны университет галимнәренә һәм академия мавыкта күтәрергә бәлки түгәрәк өстәл итеп, ничектер яшьләр тарафыннан ул инициатива булырга тиешле, шулай сөйләшелергә тиеш дип уйлыйм. Ләкин без һаман да шул моннан ун-унбиш ел элек милли күтәрелеш чорында әзерләнгән дәреслекләр белән эш итәргә мәҗбүрбез. Менә мин үзем үскән вакытта, укыган вакытта, әле университетның беренче курсларында укыганда, безгә Альберт Яхин дигән абый керә иде, сез аны беләсездер дә. Менә анда күпмедер дәрәҗәдә укучы яки аның дәреслеге буенча укыган кешеләр дә бардыр. Менә Альберт Яхинның альтернатив дәреслекләрен бүгенге көндә, белүемчә, Татарстан буйлап Шәле мәктәбендә бер укытучы һаман да куллануын дәвам итә һәм тагын Балтач районында бер укытучы куллана иде. Хәзер ничек микән инде ул? Чаллыда бар.
Без Чаллыда укыдык.
Сез Чаллыда укыдыгызмы? Менә берәмсерәп бар укытучылар, чөнки аларны менә без бүген сөйләгән менә шушы классик бүленеш аларны канәгатьләндерми һәм шуңа күрә алар Альберт Яхинны кулланып, күпмедер дәрәҗәдә менә шушы горизонтальдән китеп вертикаль буенча укытырга тырышалар. Менә дәреслекләр мәсьәләсендә минем үземнең бик күп сорауларым бар. Мин, мәсәлән, тугызынчы класс дәреслеген әйтеп беттем инде, канәгать түгелмен, гомумән дә. Һәм, бәлки, менә без монда күтәргәнбез икән бу теманы, сез менә галим, га, әдәбият белән һәм фән белән кызыксына торган кешеләр, галим булачак кешеләр, әйеме? Һәм, бәлки, бу мәсьәләне күтәрергә дә үзебезнең альтернатив дәреслекне язырга кирәктер. Ул бит инде русларда булды, мәсьәлән, шул ук Устиноволар, әйеме? Күтәреп чыктылар аны. Татьяна Толстаялар күтәреп чыктылар, алар язып карадылар, альтернатив Дина Рубиннар катнашты, альтернатив әдәбият дәреслеген язып карадылар, әйме? Һәм бәлки безгә дә кирәктер.
Сорау ачык калдымы? Юк, бу сорау Толкин. Шунда ләкин ну, аңлый бу теге анда беренче чиратта алпинистлар кабыйта җитди әдәбият буларак. Ләкин регионнар өчен дә ул сәләм җитди әдәбият исәбеннән ул ел теге массовый әдәбият инде. Ләкин шул вакытта менә карыйсың аңа теге символика там. Яки Анда мәсәлән, ну, Толкин инде безгә Мөсәмия ул шәхсән кызык нәрсә ягыннан, ул католик кешесе һәм аның әсәрләрендә католик католик дине бөтен җирдә ята. Җылы, карыйсың, монда католиклык, монда католиклык, тегесендә, тегендә. Льюиска керсәң инде, Нарнияга керсәң, анда, анда, анда бөтенләй христиан әсәре тулысынча, 100 процент христиан әсәре, Библиянең лайт версиясе, лайт версиясенең баенда. Һәм шундый дәрәҗәдә дини символика белән. Үзгәртелгән, чыннан теге халыкка теге менә чәйнәп каптырырга әзер әзерлек ясалган ил сөюлек белән тулган әдәбият ул җитдият, әйтештер.
Миңа калса, монда җитдигә кертелә торган һәм киләчәктә классика буларак кабул ителә торган әсәрләр җитәрлек һәм мин, минем өчен Толкин ул җитди әдәбият, минем өчен Хроники Нарнии ул җитди әдәбият, ләкин шул ук вакытта мин бик яхшы беләм, Классик, менә шушы безнең классик системаны төзүчеләр аны иллегә илле кабул итүләре. Шуңа күрә мин әйтәм бит, онык кына әдәбиятта бүгенге көндә менә шушы яшьгә җитеп, бер генә нәрсәне дә онык кына мә монсы шулай, монсы болай диеп әйтүне әйтүдән инде баш тарттым һәм шуңа күрә үземнең критерийлар системам белән бүлештем.
Бу нормаль күренеш бу, Айдар Хәмранович.
Шулай. Мин, мәсәлән, арканың нәрсә өчен төзелгәнлеген, техник яктан аңлатуларын аңлый, аңлатуларын кабул итәм. Урындыкның ни өчен дүрт таягы бар икәнлеген мин аны аңлатып бирә алам, чөнки ул утырып тора алмас иде, әйме? Ләкин менә безнең очракта, гуманитар фән очрагында, әгәр дә беребез берсен сайлый, беребез берсен сайлый һәм ул шулкадәр дәрәҗәдә разобщенный процесс икән бүгенге көндә, җитмәсә әле, Халыкның укымавын һәм ширпотреб укуын күрсәтү канун, ә без менә бу классиканы киләчәктә ничек төзербез икән?
Рәхмәт.
Рәхмәт, Илсур.